Machogu ngoboria rw'obogavana bwa Kisii County in 2027, nere otaete korwa ase Mbarati, na ekiama kiaye buna ebinto bikoorokia Jubilee unless bagosana Matiang'i. Egento tomaete nkeria ng'a Machogwa, Machogu, noyo arenge 2022 korwanera obogavana ase Mbarati akamobua mpaka Nyaribare akamobua chikura ororo. Bono barochia amo naende kwaumerana in 2027. Ntaragenderera koborokia ebinto ebinge ase evidio eye, ntebia ng'a omorochi nakere chimbarati inse. Ko ebinto mbire otobwenerete komanya igoro y'amachogu, nabwate egento tokoka ng'a political experience, koba omojumbe, naende obe oria obogavana, naende obe eminister. Naende bono iga 2027 oino omonto omanyete egento agokora siasa ogure obwire. Igo namanyete ase agokora ebinto bibere bia bitato, igo amache korwa nabwate political experience kera mokonye in 2027. Number two, amache korwa namanyire Gusii engima, mono mono Kisii county. Abanto mbamotambwete korwa ikorongo mpaka tabaga ng'a amache korwa nagokete ki? Naroo. Rieta eri rigotwara gusii neri rigieko aye bono nomwat- nobo torichi koemanyia ase abanto. Aye okoenda ase abanto bagotebi ng'a ki kei machogu oyo, ogoeta iga machogu oyo, ogochia gokwana ochia machogu okwanire. Igo abanto mbagoete ki? Mbamomaete. Eywo ore buya because ase obogavana, kisi county nenene, naiga naitwe omonto okorete ki? Omanyekanete. Machogu nabwate track record, na eba tanya go shine moono, nare better kobua migosi ase education sector, that's number one, kab- mi- education ministry. Number two, ekero arenge MP, buna abanto bagokwana tarenge mobe mono, ntwanyorete scandal ende yonsi korwa ase arenge obo MP, tindayenyora, but abanto banyare bare masaba, onye mobwate kende gionsi momaete igoro ya machogu, motagwancha ase ogwancha kwaino mongeresa, manye. ng'a ekero nere nesimi ntebi ng'a amachogu ekero arenge aa naibete chibesa, nakorete iga, nabi machogu arenge oboke abwate obokenyomba bo taiyo, ng'ere ase emanye. Ase nibo, machogu nabwate okobora ekampeni, ya ogokora ekampeni amini. Machogu na omonto obwate chibesa, obe ere ase public service nabete omodisi gose na omodiiri omopisi kiang'o, na omonto obe ere mpaka obe ere ominista omonto obwate chibesa. Igo nabo chibesa akore ecampaign, machine gakomoa eboost buna arentete kwana na chiboost gusii igaa, igo amache gosukera nabwate ecampaign, chiaye chibesa akore ecampaign, chirabase komokonya sana. Egento kia omoyo ore nabwate esapport, esapport ere nekorwa ase matiang'i, matiang'i naro very influential gusii, matiang'i nere ogokwana, igo ase komobwata okoboko, machogu okorire ki? Oetire. Machogu. Otatiga matiang'i oka, naende nabwate abasani abange bakomosapoti chimpii, abasani gweta gweta, abanainchi ba kawaida bagateba ng'a yaya, tiga omonyari bare akore ki? Agambe. Igo gweta gweta abanto onye bamosapote bare. Lakini, ntaete mbarokie ase evidio eye ng'a machogu nabwate ebigocho bike, biramotange tabua obogavana. Nabintete mbarokie ase evidio eye, lakini ntarakora boigo, onye na ritang'ani okora chividio chiane iga, ira chingaki chiago, subscribe, like, comment, iga nere enchera orakonye evidio yane. Naende ntari koira chingaki echi kobatebi ng'a bono iga onye korwa omwana siasa, oganetie a media team ebe established, ng'akere esimi, ntaimokwa, inche toikaranse tobange. That's number one. Number two, onye korwa kobwate amatanga, gose moyega onde bwensi, neba na enyangi, oganetie ebe captured live, evidio ebwatwe, ochikwe buna efamiri, chibicha chiaku chingiya, ng'akere esimi, ntabi ng'a mokwa, ninganetie ebinto ebi bikorwa. ase ogwancha kwaino support mokwa mbuya muno sana. Ekegocho egetang'ani neke obomo bwa abanyari bare naborire abanto abange sana bagontebia ng'a abanyari bare babwate obonyomba gete oboke oboke oboke gose na obotondo gose na obokia ang'o gose na obokia ang'o bono yanyorekana naiboagachikura naende bado omonyari bare ateneine. Lakini kwamanyora ng'a neende bado bagwatanana chikura koreng'ana nobonyomba obwo bwabo oboke oboke. Bono eke nakio ekegocho egetang'ani machogu abwate. Machogu aise koimoka abwatanie abanyari baare bonsi, ababeke amo, agende motwe, oetire chikura. Lakini ase onye kobwatani abanyari baare ebinyomba ebi ebike ebike ebike ebike bire Nyaribare, ogure, gekogera chikura chinyinge pi echire Nyaribare 150,000 plus, abanto bako register ochire are. Bache amo nere 100,000 komwakia chikura, Nyaribare yoka, mochie gwakoba egavana very early in the morning, akomenta echinde korwa nkenke nkenke, oetire. Naye kobatebia abagusii ng'a bono obonyomba boria motige, onye mochie gokonyora egasi, abanyori ba rinchu amo, moakere chikura ki'endabu, mokore simba makora. Eke nakio egento egetang'ani ekegocha abwate buna amache. Egia kabere, mbogetutu gotenenia obogavana. Omogavana aise korubogetutu. chinamba chia pigitutu chigende ase angao chigende ase machogo, simbarati atwari chiaye chia bobasi, ekonyarekana ng'a bomachoge nere ogochia koba ebattle ground. Na bomachoge eye enchera ere, enchera nere oo simbarati agokakora amasi, chireso, amaaburi gochia bomachoge. Enchera nere oo bomachoge ekoigwekana ng'a ere tuta amo enchera gete, amachoge mpaka moche monto inaki motagete. Bono ekero ngoaka esaha buna eyo, igo nabo okonyora ng'a machogu kore chiaye nchigo nchigo isana, nchigo isana. Igo bono goika akore omokia sana, akamenya nabo onyonka, mogetutu yancherane ng'a nere akoaki okoboko. Na abanyari baria baonyonka okoboko buna omoe omoseneta eria ya kabere.

Simbari atese korusia naende omo deputy governor ororo, ore very strong, ora nyare goaka ecampaign buna monda, nabo aranyege ring'o? Machugu. Egento kende, machugu gochora erunning mate ere weak, nomanyete ng'a twensi pi ntwamaete migosi iga mpaka ekero achore tu obominister. Inche bieka nache kobori mogosi ogambe oyo oyo ning'o? Ng'a nere orenge deputy yang'o y'amachogo twenty twenty seven. Migosi ogamba, tamanyire pi siasa teri ya goaka tamanyeti siasa mama okomochora abe rani imate yago, ase ki? Inki arokoa? Chibesa? Bono this time round iko komanya ng'a notwara chibesa totware abanto naende otumie chibesa chiago chiyie. Bono Machogu nabwenerete goikaransa anse a rigiri ria chore, omo deputy ore very strong, tari monto ogochia goikaransa nyomba oraire, a politician buna ma mondo arenge. Kagokora eche chege abwo, gwakire usiku maambia mapema chuni, timeti gose nkegocha ki natigire magega, lakini nab- nabagusii nabo mogontebi naki Apart from ebigocha ebi gwakwanire, mokwane naende machogu nabo batebi kegocha eke, na eke, na eke. Mbuya mono sana ase ogantegerera abagosii baminto, tiga Nyasae abasesenie, togende tore gosukumana na go support Mokwa Times. Kimoganetie ni production, amatanga, chinyangi, moyio kende bwensi, akera mokwa esima tee mokwa, ningentie photographer, genda ase gete obwate amatanga e live. Igo, raisi igo. Ekero tonyora okonya vijana, omanyete vijana mbiro buna bono nabwate amatanga ba bwa rama. Matanga aywo, ekero mosukuma wa rama asetete, nabwate vijana seven ororo. Evijana ebi seven, bonsi pi, mbanyorete kende bagendeka. Abagusii baminto. Abanto abwo seven baise gokunukorwa ase enkoro yago ase okong'a egasi tari buya. Buya mono sana mosesenigwe. Welcome to Humphrey's Hill House. Humphrey's is a boutique hotel